Үтүө күнүнэн дьүүллүүр сүбэ күрэх кыттыылаахтара! Мин тыл этиибин народнай поэт Семен Данилов олус дьиринник өйдөтөн суруйбут хоһоонун тылынан саҕалыырбын көҥүллээн: «Ийэ тылгыттан абыралы булуоҥ, кини баай байҕалыгар тиксэҥҥин, баай дууһаланыаҥ. Өлбөт, өйдөнүөҥ. Тоҕо поэт итинник эппитин быһаарарга санаабын этэр буоллахпына маннык. Ийэ тыл диэн киһи төрөппүт ийэтэ, иҥэрбит тыла буолар. Ол эбэтэр биһиги бары кыра эрдэхпититтэн ийэ диэт ан бастаан төрөөбүт тылбытынан саҥарабыт. Хаһыакка төрөөбүт тылы таптааһын, төрөөбүт норуоту таптааһыны, киниэхэ ис сүрэхтэн бэриниилээх буолууну кытта быстыспат ситимнээх буолар диэн суруйбуттарын астына аахпытым. Онон ханнык баҕарар киһи бэйэтин төрөөбүт тыла кынат курдук буолан кинини харыстыы, үөрэтэ сылдьарын өйдүөхтээх. Төрөөбүт тылбытын үчүгэйдик билэр буоллахпытына, төрөөбүт дойдубутугар бэриниибит күүһүрүөҕэ. Саха буоларбытынан киэн туттуохпут. Хас биирдии омук бэйэтин тылынан ыраастык саҥарыахтаах. Тоҕо ыраастык саҥарарбыт нааданый? Ити аата ким барыта, ханнык да нууччалыы тылы кыбыппакка, уу сахалы бэйэтин санаатын саҥара, кэпсии, кэпсэтэ сылдьыахтаах диэн быһаарыллар. Ону олоххо тэҥнээн көрдөхпүнэ хайдаҕый? Билигин төрөөбүт тылынан үчүгэйдик саҥарбат сайдыылаах дэтэр эдэр ыччаттар уонна мультик тылынан саҥарар өйдүүр кыра оҕолор элбээтилэр. Бу барыта төрөппүттэр сыаллара буолар. Итини хайдах суох оҥоруохха сөбүй? Мин санаабар, хайаан да мультиктары сахалыы саҥардыахха сөп. Оччоҕо оҕолор тыллары үчүгэйдик үөрэтиэхтэрэ буоллаҕа. Онтон сайдыылаахпын дэнэр ыччаттарга анаан өйдөнөр үлэни ыытар сөптөөх курдук. Ол аата радиоҕа, телевизорга тылын көрөр-биэрэр ыытар наада. Ол киниэхэ атын омук тылы үөрэтэригэр тирэх буолар. Ону өйдөөн, тыл сайыннарыахтаахпыт, хайдах сайыннарабыт ол биһигиттэн улахан тутулуктаах. Мин тус бэйэм санаабар, биһиги оҕолор сахалыы айымньылар үчүгэйдик ааҕар, үчүгэйдик саҥарар буоллахпытына, сахалыы тылбыт сүтүө суоҕа. Итиэннэ түмүкпэр буойун поэт Тимофей Сметанин хоһоонуттан быһа тардан ааҕарбын көҥүллээн. Баттыктаах, мас тайаҕынан чиэстэнэн, сатыылаабыт хотой курдук, аҥаратаҕынан үктэнэн, аҥаратаҕын соһон, сахаа уола Ленаҕа киирбитэ: «Оо, көрөрдөөх эбиппин ээ, Лена, ийэккэм, харахтыырдаах эбиппин ээ, хара суһуох долгунун, эн, эмтээх уугун истэхпинэ, эн, илгэлээх салгыҥҥын эҕэрийдэхпинэ, мин тохтубут хааным туолуо, тостубут уҥуоҕум самсаныа, олоҕум тобоҕум дьоллоохтук олоруо Бу Тимофей Сметанин эппитин курдук, төрөөбүт тыл, төрөөбүт дойду, киһиэхэ кэскили, эрэли аҕалар улахан суолталаахтарын умнумуоҕуҥ.